וואס דארפסטו? דארפסט א קאר? גיי יעדן צופרי, שטייסט אויף, גיי הייליגער באשעפער, איך דארף פראווערן יעצט מיין נאמען פון מיין קאר, איך דארף א קאר, איך גיי טון מיט די קאר גוטע זאכן, איך גיי מאכן שלום בית מיט די קאר, איך גיי טראגן מיין ווייב און ברענגען מיין ווייב, איך עפן אן ארגענעזעישן וואס טוט פאר שלום בית, איך גיי איך גיי טראגן מיין ווייב און איך גיי ברענגען מיין ווייב, און איך גיי מאכן נאך א ארגענעזעישן וואס גיי מאכן מיט קינדער. קינדער וואס האבן נישט ווער זיי טראגן און ברענגען, גיי נעמען מיין קאר, גיי, קען זיין מ'קען נעמען די די געז פון צדקה, אויב די קאר איז פאר דעם, די קאפ איז פאר ארגענעזעישן פאר די קינדער, און פאר די ווייב, און אויך פאר די, אז איך בין אזא מענטש וואס איך טו אזוי סאך פאר מיין ווייב און קינדער, און נאך די ארגענעזעישן צו מאכן שלום מיט די עלטערן. איך גיי טראגן, איך גיי טראגן מיין טאטע, און איך גיי טראגן מיין מאמע, און איך גיי, איך גיי גיין צו מיין טאטע, און איך גיי גיין צו מיין מאמע. הייליגער באשעפער, איך גיי מאכן הכנסת אורחים מיט מיין קאר, און איך גיי מאכן חסד מיט מיין קאר, העלף מיך איך זאל עפראווד ווערן, און העלף מיך איך זאל האבן א גוטע קאר, און איך דארף נישט עפעס סתם א קאר, איך דארף נישט די דילער זאל מיר זאגן, דו, דו קענסט נישט עפארדן, ער וועט מיר לאזן נעמען די בעסטע, א גוטע קאר, אזוי ווי עס פאסט צו זיין, אזוי ווי עס דארף צו זיין, און די זעלבע זאך מיט א הויז, דרך הטבע קען איך נישט האבן קיין הויז, מיין נאמען איז נישט גוט, און מיין ווייב'ס נאמען איז נישט גוט, הייליגער באשעפער איך וויל א הויז, הייליגער באשעפער איך דארף א דירה, פאר דיר אייבערשטער, זיי קענען מחנך זיין די קינדער דא, אויפציען די קינדער, הייליגער באשעפער העלף איך זאל זיין פרייליך, אוי ווי געשמאק ס'איז ווען מ'איז פרייליך פאר די קינדער, אוי וואסערע טעם, די קינדער וואקסן אויף. קינדער וואס זיצן אין א שטוב א שבת'דיגע סעודה וואס די טאטע און מאמע זענען פרייליך איז אזוי ווי נעפקין רינגס, ס'איז דא מענטשן וואס מוזן לייגן שבת נעפקין רינגס לכבוד שבת, און די קינדער וועלן אויפוואקסן אזוי, איז דא נעפקין רינגס, עס איז דא שיינע טעלערס, עס איז דא שיינע האלטערס, עס איז דא שיינע, אויב די טאטע און מאמע זענען נישט פרייליך. איז גארנישט ווערד, גארנישט ווערד, אבער אז ס'איז דא א שמחה אין שטוב, דער טאטע פארגינט די מאמע, די מאמע פארגינט די טאטע, די טאטע זוכט גוטס אין די ווייב, און די ווייב זוכט גוטס אין די מאן, קינדער וואקסן אויף אזוי שיין, אזוי געזונט, אזוי פרייליך, זאל קומען נאכדעם א שטורעם ווינט און פרובירן צו אראפווארפן די קינדער, די קינדער זענען איינגעבאקן מיט גוטע ווארצלען. וואס דארף מען דאס טון? פרובירן פאר די קינדער געבן דאס בעסטע און די שענסטע